Dhaka Times nih nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Tuzaan thawng ka chim dingmi hi a kawsan hlei kua zanlei suimlam pathum na cheu tiang kan theih khawh tawk thawngpang an rak sa lai. Kalemyo NLD khuate khuabawi nupi tal in minung pathum tlaih, tangka sing sawm sarih leng an fir. Kalemyo Aung Tesa sang an LD khuabawi nupi tel in minung pathum cu Akosn hleihret zing ah sac ralkap nih an tlaih hna i tangka sing sawm suih renglaw an fir tiah theih a si. Akosn hleihriat Nazi hleikhat hrawngah sac ralkap pawl mawtaw panga in U Myint Tan inn ah an ra i biahal ding kan in ngeih tiin an tlaih. Cun Kuthua-pu inn ah an kal i amah cu a zaam. A herhmi ca pawl le tangka singsawm thum an lak. Cun NLD in U Tan Htun inn ah an kal i a nupi Daw Tin Tin pu an tlaih pinah tangka singsawm sri an lak. Mino pa pakhat zong an tlaih i U Minh Tan tu cu a kaw sunhleiriat zanlei ah an thlah ṭhan tiah khuami pakhat nih a chim tiah zalen nih a ṭial. An si thawngṭhathang le chungkhar nih Pathian rianṭuantu hman liammi hna philhlonak ah tiin MECA Relief ah singsawmlet bawmhnak an pek. An si thawngṭhathang le chungkhar nih COVID-19 in mual a liammi Pathian rianṭuantu hna philhlonak ah tiin Myanmar Evangelical Christian Alliance MECA Relief sinah tangka sing sawmriat August hleikua ah bawmhnak an pek tiah kan theih. Ka riantuan hawi hna philhlonak ah si kan upatmi Pathian riantuantu tampi kan sungh hna ruangah ka ngaih a chia tuk. Pathian riantuantu tampi kan sunghnak nak a ruang bik cu Samaritans thinlung ngeimi midang he pehtlaihnak tampi an tuah i an i pumpeknak ruangah a si. Cucaah MECA hmangin Pathian riantuantu hna caah tiah Kailek innchungkhar nih tingsawmria cu MEC Relief rian ah bawmhnak kan pek ve tiah a Facebook cahmai ah a tial. Reverend NC Thong Sang cu Believer Church, Myanmar ah General Secretary, Myanmar Evangelical Christian Alliance ah AGS2, Chinland Football Club ah President, Chinland Foundation, Chin COVID-19 Rescue Team, Lai chiaṭhabu Rangoon hna ah president rian a ṭuan i Pathian rian siseh ram le miphun rian ah luhlinh in a ṭuan liomi mino pakhat a si tiah kan theih. sac ralkap he kahdohnak ah sac ralkap lei minung sawmli tluk an thi tiah Falam CNDF nih an thanh. Thong hi kum kul le kum khat July nakhat in August hlei nga tiangah sac ralkap le cndf kahdohnak in sac ralkap sawmthum le pakua hrawng an thi i hliamtuarmi sawmthum renglo an si tiah cndf falam nih august hleireda cathanh an chuah july nikhat lio ah sac ralkap cu falam peng chungah an lut hriamngan zong an hman i kanmah cndf le kale pdf kan ṭangṭi i kan kah hna sac ralkap lei in minung pali an thi july ni kul le nakhat ni ni kul le nakua tiang niret chung falam in hakha kar lam cungah kan i kap i sac ralkap lei minung hleinga hrawng an thi i minung pakul renglo hliam an tuar august nikhat in nalhainga tiangah falam le hakha kar lam cungah CNDF le CDF i bawm in kan kah hna i sac ralkap minung pakul hrawng an thi i minung pahra renglo hliam an tong Hi kahdohnak hna ah kanmah CNDF, Kale, PDF le CDF lei in aa hliammi kan um lo tiah cathanh an chuah. Thantlang ah COVID-19 mizaw panga an i chap. Mizaw dihlak, zahnih le kul le khat an si i, za le sawmkua le pali nih damnak an hmu cang. August Hleiko ah chekmi kul le sarih an si i minung panga sinah zawtnak hmuh a si. Nihin tiangah COVID-19 chek cangmi thongkhat le zathum le kul le li an si i minung zahnih le kul le khat sinah zawtnak hmuh a si. Minung za le sawmkua le pali nih damnak an hmu i minung pasarih an thi. Khuate ah pakhat le lunghrinh in a thimi pakhat tiin Thantlang COVID-19 Emergency Response Committee in Secretary Pu Ramkhar sin in theih a si. Lockdown ruang tirochantu Hniarlung khuami minung hleithum sac ralkap nih tlaihmi an thlah ṭhan cang hna. Hakha khua um Hniarlung khuami minung hleithum cu an khua lockdown a sau cang caah khuami tiro chan ding in an kal i Akaw Sunhlei Ret pakua le chiu hrawng ah sac ralkap nih an tlaihmi hna cu a kawlsanhleiriat zan suimilam pahra le cheu hrawngah an dihlak in an thlah cang hna tiah kan theih. Tirolchan dingah a kalmi minung hleithum cu Chin ramkulh Wenci-Ingya-ke a hngakmi sac ralkap nih an tlaih hna i Hniarlung khua upa hna le biaknaklei upa hna nih sac ralkap an va nawl hna i a kawlsanhleiriat zan pahra le cheu ah an dihlak in an thlah cang hna tiah kan theih.

an kawlhawl len hna lio a si tiah Ningtari nih a langhter. August hleiriat lio ah sac ralkap nih Mindat peng in hleili lawng a simi Tayekkung khua ah hriam ngan an kah i khuami motorcycle paruk an khanghpiak hna. Cun Thungkin khua zong ah innkip lut in thilri an hrawh. Thilri dangdang le hlanchhan rorah thil mansung zong an fir hna tiah Siang Aung Mong nih a Facebook cahmai ah a langhter. Tuzaan The Hakha Times kan thawngchimnak hi hi vial hin kan ngol rih lai. A ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. COVID-19 rai ṭhalo lak in siseh, rat kut in siseh, nan zate himbawm cio hram u.